Rhian Parry Williams ydw i, a yn byw yn Flaenau Ffestiniog maes dros hanner can mlynedd bellach. O'n i'n dechrau barddoni, mae'n siŵr, rhyw fydr farddoni pan o'n i rhyw 8-9 oed, mae'n siŵr. Cofio'n cofio sgwennu ac ar ôl rhyfel o papur a bob beth yn brin, doedd. Wedyn oedd 'na'm papur yn tŷ na'm byd ac oedd yy dwi'n cofio mam yn agor bacad te i mi, hen bacad te, a tu mewn i hwnnw o'na o'na bapur gwyn tu mewn i hwnnw, ac ar hwnnw cofio sgwennu rhyw bapur yy rhyw bennill bach i rywun rhyw i odli bydde i dysgu odli bydde, a a nhw'n pennill i rywun ar ar y papur te 'ma a ma' hynny'n dal yn 'y ngofid fel ag ers hynny wel Dwi 'di dysgu, dwi 'di cael papur, dwi'n medru fforddio prynu papur rwan. Ond mae gennau deulu bethau i sy'n teulu um, reit adnabyddus. O tri brawd i mam, yn haid yn, yn was ffarm yn Llangerniw. A tri brawd nhw yn, wedi mynd trwy colega, wedi cael ei fethau yn trwy colega i um, tri o'n nhw'n brifathrawon yn ysgolion. Un yn nhw, R.E. Jones, mi fi oedd o'n ar ôl ymddeol mewn byw yn Llarwst. A mi o'n cynnal Dosbarthiadau y Canganeiddus i ôl Canganeiddwr gwych de, ac oedd o'n ddyn an- drosodd hi'n annwyl, hynod annwyl. Ac yy mae Myrddin ap yr yy yr Elchderwydd newydd eleni, mae o'n cydnabod ei dyled hi ar i am i dysgu nhw yn y Canganeiddion. A dyma fo sut mae yy s- yy sut mae Myrddin yn yn diolch. Dyled un wrth sawdle ei dad yw nyled. Calon pob ysgogiad. Ar i oedd fy ymroddiad, ar i yw nyfal barhad. A does am canmoliaeth gwell na Neg Alw nag oes? So brawd arall i mam oedd JT Jones ac i arbenigedd oedd oedd o'n cyfieithu gweithiau Shakespeare i Gymraeg a dyna ti gamp, dyna ti gamp. Mae yna un englyn am wn i, mae 'di cael ei i gael ei dewis fel y englyn gorau sy'n cael ei roed yn yr iaith Gymraeg erioed, a dyma sut mae'n mynd, am y llwybr troed. Rwy'n hen a chloff, ond hoffwn am unwaith gael myned i'm bro, a rhodio ar hwn, rhodio lle gynt y rhedwn. Eis de. hyfryd o Englyn dwi feddwl ond dyna fo. T'mo' hynny'n rhan o'r o'n etifeddiath i a dwi'n ymfalchïo bo' fi'n yy un o'r hil ynny. Ond yy dwi ddim isio brolio fy hun 'de. Dwi bod yn fuddugol un ar ddeg weithia'. Mae'n wahanol fatha o o farddoniath a ll- a ll- llenyddiath fel 'ny. Llynedd ges i ennill ar yym cyfres o lythyra' yym i rywun yn y yn y rhyfel neu Dyfrrhyfel yy llythyra' oddon nhw i yy Ers filwr yn y Rhyfel Mawr, rei dychmygol oedd o wrth gwrs, gen i fam a'i dad ac yn y blaen. Mae beth dwi wedi bod yn gystadlu yn nhw wedi bod yn amrywio o limricau sydd digon hawdd i gwneud i gwir. Nes i ennill fy eni rhyw ddwy flynedd yn ôl yn Sir Fôn. Um, I fel yn dweud, darn o len, cerddi dychan, telynegion, tri banna, dwi wedi gystadlu mewn tri plant nawr leni a gobeithio bo' fi'n fuddugol o fanno 'fyd ynde. Felly ma' 'na ma' 'na do ifanc a dalentog ofnadwy ar hyn o bryd, 'dan ni'n ffodus ofnadwy o nw. Yym ma' 'na un ne' ddau yn y blaenau 'ma ddeu gwir yn yn yn dwi'n codi fyny dwi'n ama dim 'de ac yym ma' 'na obaith y gawn ni yy weld rywun yn eista ar y gadar genedlaethol ryw dro yn y blaenau 'ma ne' rywun o coron ar ei ben gobeithio na rw yy sa'm un o hynna 'di dod i blaenau ers blynyddoedd maith 'de. Mis Ebrill math o lythyr i mewn i fynny i fan hyn yn gwahodd mi i ddod yn aelod o'r orsedd 'lly efo'r gwisg farw ac yym o'dd o'n anrhydedd a braint a fwya fedra'r gwyn roid i i mi deu gwir o'n i'n hynod o falch wedi ca'l o'n i o'n i 'di gwirioni pan gesh i'r llythyr. Gwener wrth gwrs neud y dwrnod mowr i un o hwnnw ydi'r yy uchafbwynt yr wythnos de, o dipyn o fethau dydi yma yn um, dipyn bach yn nyrfys ar, uh, ar y dwrnod mae'n siŵr. Dwi'n gorfod troi fyny ar um, deg o gloch i'r pafiliwn, y gefn y pafiliwn, i nôl fy uh, wi sgwerdd yn barod i gwisgo hi, rwy'n wedi gwisgo i blaen. Uh, wedyn, nôl y wisg i gefn y pafiliwn, wedyn uh, erbyn un ar ddeg fy'n o'r ymdaith. A wedyn, da ni'n gorfod uh, criw yna'n mynd rei wisg, gwenar, uh, wisg werdd a'r wisg glas. yn gorfod gorymdeithio i gylch yr orsedd lle dan ni'n cael ein cyflwyno i'r i'r Arch Dderwydd, Arch Dderwydd yn Newydd le ni, uh, Myrddin ab Dafydd wrth gwrs, ac yn abod Myrddin yn dda iawn. Ac um, mae hynny'n o hyn o fraint i mi, bod fi'n abod Myrddin, a bod fi'n do, dwi'n dod o'r cyffiniau yna, ti'n gweld, Llarws oedd yn rhef i ddigwyr, fan oedd yn treulio lot o'r amser, fan oedd eisiau ddechrau gweithio yn bymthag oed, a wedyn mae hynny'n golygu lot i mi bod fi yn, yn rhef i ddyn. Wedyn dyna be ydyn ti'n cael dy dderbyn yn y nwyddau drwy'r seremoni ac yy pa dwi, dwi'm yn ddyn seremonïau ond yy dwi'n edrych yn fawr am, am hwn dwi'n meddwl, gweld beth i gwybod. Swn i'n cael diolch gyda llaw i'r bobl sydd wedi anfon cyfarchion i fi a cardiau a ffôns, galwad a ffôn yng nghyfarch yn y stryd dal i fod. Dwi'n ddiolchgar iawn am bob Nodyn o gyfarchiad wedi gael gen pob.